ac, um, ac i gyfryngau eraill uh, yn trafod chwaraeon nawr ac yn y man, a hefyd dwi'n rhad iawn i broch 60, achos dwi, dwi ar uh, y pero fel petai beth bynnag, felly da ni'n arbed chydig bach o, o bres uh, trwy'n cael ei gyflwyno, ond uh, gobeithio na i wneud uh, cyfiawnder a'r panelwyr gwych sydd gyda ni yma heno. Felly pwy ydy'r panelwyr a'i trwyddyn nhw gyd yn unigol, a jyst yn ei croesawu nhw, felly'n gyntaf Gwennan Harris, Cyn pêl-droediwr rhyngwladol Cymru a llais a wyneb wyneb cyfarwydd iawn fel sylwebydd pêl-droed erbyn hyn, ffenomena fyswn i'n dweud yn ystod yr Euros yn, yn enwedig. Uh, Nick Parry wedyn, y godfather sylwebu pêl-droed yn y Gymraeg, fyswn i'n dweud, a DJ reit da yn ôl yn y dydd hefyd o beth dwi'n dwi ddeall. Uh, Owain Gwynedd wedyn, super sub ni ydy Owain Gwynedd yn camu'r adwy yn lle Rhodri Gomer oedd yn methu bod efo ni heno yn anffodus. Uh, chwaraewr, cyn chwaraewr, beth yna, a, dyf a dyfarnwr rygbi, ond uh, hefyd yn gyflwynydd Esbydorec Premier Sports ar Radio Cymru, a hefyd yn gwiz feistr yn ystod y cyfnod clo. Ac, um, ia, yeah, mae'n siŵr bod rhain chi'n cofio gêm gartref uh, oedd yn, wel, enw genius, rhaid fi ddeud, ar gyfer, ar gyfer cwiz yn ystod cyfnod clo. Um, felly, croeso i Owain hefyd. A wedyn, mae gennym ni Begw Elain. Mae Begw yn swyddog cyfryngau Cwpel Droed Nanlle Fel. Mae'n greu'r fideos ac yn gyfrannu o'r rheolaidd uh, i dyffryn Nanlle 360. A wedyn yn ola, Griffith Emrys, y gwrs sy'n gyfrifol am flog seiclo gwych y ddwy olwyn. a chyfranwr rheolaidd ar Radio Cymru a bellach cylchgrawn Golwg hefyd, felly croeso mawr i'r panel i gyd a diolch yn fawr i chi, i chi am gytuno i ddod ato ni heno. Um, ia, dyn ni'n hynod o falch gael chi gyd yma ar gyfer y sgwrs a dwi'n sicr o ran eich cefndiroedd gwahanol chi uh, bod gennych chi uh, bob math o, o gyngor gwerthfawr i roi i, i unrhyw un sydd eisiau gohebu ar chwaraeon, a chynnig platfform i chwaraeon lleol yn arbennig, achos dyna di'n diddordeb mawr ni, ydy'r chwaraeon llawr gwlad yna, a sut gallwn ni gynnig platfform i hwnnw, uh, boed o ar fel rhan o un o wefan y bro, bro 360 neu fel arall. Felly cyn cychwyn, jyst i, i dorri'r iaf fel petai, dwi'n mynd i ofyn un cwestiwn a, a, a gofyn am ateb cryno iawn gan bob un o'r panelwyr yn unigol. Um, just er mwyn gosod ychydig bach o gyd-destun, dwi am ofyn i chi i gyd um, pwy ydych clwb lleol chi. Felly, ydych chi'n enwi eich clwb lleol chi, y clwb llawr gwlad, da chi'n uneithi fwyaf efo nhw, be, be, pwy di'r clwb yna? Newn ni ddechrau efo, newn ni ddechrau efo'r un amlwg eich ella, Begw i ddechrau, ie? Um, ie, clwb cadwraeth lleol fi ydy Nantlle Vale. Diolch Begw. Be am Nick? Yr Rhuthun, a wedyn pan maen nhw'n chwarae lan llefel, Dinbych.
Dyna'r unig adeg mae rhywun o Rhuthun yn cefnogi Dinbych, dwi'n reit siwr o hynny. Um, ewn ni at Gwennan nesaf, dwi'n meddwl. Yr un y gosach o ran yr ugain wlad is Perbont, ond yr un fwyaf lleol yw Bonfaen.
Ond fe'n gwych. Uh, Owain wedyn? Um, Fi fach o'r adra yn holl madog ar hyn o bryd, ni fi gyrra rhyw chwarter awr yn ôl, felly uh, clwb pel droed a chlwb rygbi Porth Madog.
Diplomatig iawn yn cadw ddysgu o fach. Iawn, al i fi, ho hogyn rygbi ond yn joio pel droed y fi, felly.

er gweitha'r llwyddiant mae llawer o'n ydych chi wedi cael ar lefel cenedlaethol erbyn hyn, dwi'n meddwl bod pawb yn, yn dechrau wrth i traed fel bethau yn dydy ac, ac yn gallu unieithu efo'i clwb lleol nhw. De. Ond yr hen awyr a'r ifanc y dybiau, meddyn nhw, a dwi am ddechrau uh, gyda y ddau ienga ar y panel er mwyn clywed chydig bach am eu taith nhw fel gohebwyr lleol. A mi ddechrau unwaith eto efo Begw, um, os yn bosib. A Begw, ti'n enw Cyfarwydd iawn i ni erbyn hyn, ac yn arbennig felly i bawb sy'n dilyn Dyffryn Nantlle 360. Deuthon ni sut nes di ddod i fod yn cyhoeddi cynnwys am glwb lleol ond enwog, Nantlle Vale? Felly, mae Nantlle Vale wedi bod yn teulu fi ers blynyddoedd ond mae mae gen i sawl aelod o teulu sydd wedi bod yn rhan o'r clwb. A wedyn, felly dwi wedi bod yn mynd i wylio gemau Vale ers dwi'n fach a wedyn Nes i ddechra ffilmio pan o' fel yn mynd yn agos i sgorio tua siŵr mae bron yn mynd tua dwy flynedd ŵan ac o'n i jyst yn licio bo' fi'n gallu dal gôl ar ar gamra dw- dwi'm yn gwbo be' oedd o ond o'n i jyst yn licio hynna. A wedyn n- o- o'n i'n ga'l rhai o'n i'n yploadio n'w ar Snapchat Instagram felly A wedyn nath y manager dan bêl dod draw un noson ac yn gofyn os fyswn i licio ffilmio yym y y gema 'lly a wedyn ia nath petha jyst cychwyn yn fanna a wedyn nath Guto tecsio fi ar Facebook yn gofyn os fyswn i'n licio cyfrannu i Dyffryn Nantlle tri chwech dim a dwi me'wl ers hynna dwi 'di cyhoeddi tua saith deg tri stori i Dyffryn Nantlle tri chwech dim. syfrdanol dydi, 73 o, o straeon uh, i Dyffryn Nantlle 360, mae'n hygoel. Ga, ga i ofyn, so, cwestiwn gwirion yn llawn, faint o brofiad o gen ti cyn hyn o, o greu cynnwys o'r math yma? Um, o'n i ar social media a falle, ond o'n i ddim yn berson oedd yn creu fideos a, a falle o gwbl.
A pam, pam nes ti gael dy dynnu'n fwy? To, ti wedi creu cynnwys o bob math yn dos sgrifenedig hefyd a um, straeon llun uh, fel petai. Ond pam, beth sy'n dy ddenu di'n arbennig at, at y cyfrwng fideo yma? Dwi'n meddwl, dwi jyst yn caru peldro lleol lle, ac mm. o'n i jyst yn licio sut o'n i'n gallu hyrwyddo fy chlwb peldro lleol i, a wedyn o pawb jyst yn gallu gweld yr gêm, so wedyn os oedd nhw ddim yn cael fel, felly Ie, yeah, wel, twod, sy'n ni wrth y modd, so gyda ni swyddog y wasg fel ti yn, yn bont ystalwm i, i ddal rhi o'r goliau yn hygoel nes i sgorio hmm. yn y Cris Tangerine, ynddo, ond yn anffodus, lot o hynny wedi cael ei golli. Ond pa, twod, o beth dwi wedi weld o dy fideos di, mae'r ma safon yn, yn arbennig o dda, de, felly pa, pa fath o adnoddau wyt ti'n ei dynyddio, jyst i eich roi syniad i bobl eraill sydd wedi ddordeb mewn neu rhywbeth tebyg? A felly nes i ddechra efo iPad mini odd hwnna tua pum mlynadd oed ag odd o yn ofnadwy o hyrdyn dwi'n cofio o'n i'n gor'o' ffilmio yr first half o'n i'n gor'o' sortio nw allan half time ar gyfer d- deletio oherwydd o'n i ddim efo di- digon o storage felly yym a wedyn o'n i'n yploadio fideos ag oddan nw'n aweful o- oddech chi ddim yn gweld yr players o gwbwl a wedyn yym Dwi a blwyddyn dwytha nath y clwb prynu iPad Pro iddo fi felly dwi'n defnyddio iPad Pro ŵan. O gwych, a pam t'wod pa mor hawdd odd o i ddysgu'r sgilia ti angen? Yym dwi'n meddwl dach chi jyst yn datblygu bob fideo bob post da- dach chi'n neud felly ma' bob fideo jyst yn yn mynd yn well ac yn well. Mm, ac o- t'od dydy'r... Oedd oedd o jyst y fater o o trial and error o bethau, oedd ti'n mynd ati trio pethau oedd o'm yn gweithio, dysgu o'r camgymeriadau, neu oedd ti'n t'od oeddet ti'n mynd ati ymchwilio a gwylio t'od gwybodaeth, hyfforddiant ac ati allan yna ar YouTube ac yn y blaen? O'n i jyst yn dysgu fy hun basically felly Os o'n i yn treulio tua pedwar awr ac oedd o ond 'di gael tua pedwar o liked, fatha o'n i'n ffeindio allan o pam wnaeth hwnna ddim g- gweithio. So o'n i'n mynd ar Facebook fel ac yn sbio o b- be' sy does na'm llawer o bobl ar ffôn so rhwng tri o gloch tua pump o gloch y prynhawn. So wedyn o'n i yn yploadio fideos tua naw neu deg y nos 'lly. A be, so gen ti gyngor i unrhyw'n arall sydd yma heno neu'n neu gwylio ar Facebook felly, um, sydd eisiau creu cynnwys tebyg i ti ar gyfer eu clybiau lleol nhw, pa, pa gyngor fysa hwnnw? Dwi'n meddwl jyst gwnewch camgymeriadau achos da, da chi'n dysgu o bob un achos dwi'n neu pos i fyny sydd efo cam sillafu, cam dreiglo, bob dim, ond da chi'n dysgu o, o bob un ohonyn nhw felly. Gwych, diolch yn fawr. Ddown ni nôl ta ti ella wedyn am chydig bach mwy o, o dips, achos o'n i'n gwylio dy fideo di o'r gem yn y Beichian Rhyg, goliad da iawn yn, yn hwnna gyda llaw, uh, ac ac uh, jyst diddordeb mewn pethau bach technegol fel lle, lle sefyll ag ati ar ochr y cae, ond o'n i'n ôl eich nes mlaen. Gyda llaw, nes i'n anghofio dweud ar y cychwyn, unrhyw un sydd efo cwestiynau i'r panelwyr yn ystod y sesiwn, nawn ni drio i holi nhw, newch chi jyst nodi nhw yn y chat neu yn y sylwadau ar, um, ar Facebook os da chi'n gwylio. ar Facebook a newn ni drio dod atyn nhw sy'n amser tuag at y diwedd. Diolch Begw, newn ni symud mlaen at Griff nesa. Um, dwi'n ddilynwr brwd o, o dy flog y seiclo di ar hmm. sut yn ar iawn gwir ac um, wrth y modd yn gweld rhywbeth fel yna yn, yn ymddangos yn y Gymraeg fel rhywun sydd yn dilyn seiclo ys, ys, well, digawdau i ddangos yn oed felly. Um, ond chydig iawn yn y Gymraeg, oedd y vlog di ac oedd um, podlediad

Nicole Cooke wrth gwrs. Um, ond efo hynny, mi ddoth na uh, llu o ddilynwyr newydd, a ers hynny mae pethau wedi mynd gam, gam ymlaen. Dwi'n meddwl mae flwyddyn yma di'r flwyddyn lle dwi wedi symud pethau ymlaen rhywfaint, achos dwi wedi bod yn trio Wel, yr adduned Blwyddyn Newydd oedd i sgwennu cofnod a cyhoeddi fo bob dydd Sul, a hyd yma dw i wedi llwyddo. Yym, yym, dwi'n meddwl bod fi yn bendant i dros hanner ffordd drwy'r flwyddyn, felly na i drio dal i fynd. Ac efo hynny mae pethau wedi dod fel uh, uh, pethau um, rhwythwyr yn y misoedd y gaeau oedd Owain yn rhan o'n nhw. Um, oedd hwnna'n beth gwych, o'n i byth yn meddwl fase'n mynd mor llwyddiannus ag oedd o, ac hefyd, ia, yn cyfrannu eitha cyson at Radio Cymru ac o bryd i'w gilydd uh, rhaglen newyddion Asper yr Ec, ac yn fwy diweddar wedi cael erthygl yn golwg oedd yn uh, uchafbwynt uh, eitha uchel ar y rhestr.
Da iawn, barcio llawn uh, Griff am hynna. Um, Mae'r blog, mae'r blog yn rhoi, mae'n un arwain fi'n daclus iawn at gwestiwn nesaf, mae'r um, mae blog yn rhoi sylw i'r gamp yn, yn rhwngwladol ac o safbwynt Gymreig, ond be dwi'n meddwl ti wedi llwyddo i wneud hefyd ydy creu cymuned o, o siaradwyr Cymraeg sydd â diddordeb mewn seiclo, a ti wedi cyffwrdd ar hynna'n barod, ond ai dyna dy nod di yn, yn y dechrau, neu ydy hwnna jyst yn rhywbeth sydd wedi esblygu? Um, na, dim really ar y dechrau. Oedd ddim, fel o'n i'n sôn, oedd o'n beth andros o fach ar y pryd. Oedd na ddim, oedd na ddim gweledigaeth, na ddim byd ar y dechrau. Ond um, yn y misoedd cyntaf, dwi'n meddwl nes i uh, ofyn i bobl pa fath o gynnwys oedden nhw eisiau. Um, ac wedyn, y peth amlwg oedd creu fath o rwydwaith neu fap o llefydd mae pobl yn hoffi mynd ar ei beics yng Nghymru, felly rhyw fath o uh, um, restr neu fap o routes a dringfeydd a caffis a'r math yna o beth. Ac o hynny, gofyn i bobl, o, lle ydych hoff lefydd i fynd yn yr ardal yma, neu'r ardal yma. Oedd yna fwy o bobl yn cyfathrebu fo hynny wedyn, ac mi ddoth y rhwydwaith o, um, uh, o seiclwyr at ei gilydd, Cymreig, ac erbyn hyn dyna ydy y prif y flaenoriaeth ydy cael y rhwydwaith yma ac fel o'n, ac eto, yn addas i'r sesiwn yma, trio creu cymuned heb ffiniau. Os ydych chi'n dallt beth sgynna i, creu cymuned o seiclwyr yn hytrach na cymuned ar sail ffiniau rhanbarthol fel petai. Mm, mm.
Mae, mae lleol a chwaraeon lleol, mae'r gair lleol yn gallu golygu lot o wahanol bethau dydy, mae'n gallu golygu rhywbeth mm. um, duaryddol, neu rhywbeth penodol, rhywbeth niche o bethau. A dydy seiclo yn rhyngwladol ddim yn gamp niche, ond dwi'n meddwl mae, mae pobl sy'n dilyn seiclo yn y Gymraeg um, eich yn rhywbeth llawer mwy niche, mm. a hmm. dwi'n meddwl dyna ti wedi creu di rhywbeth lleol ynddo sydd yn, sydd yn, yn trafod yr, yr gamp yma sydd eich ddim yn cael y sylw um, oedd o'n heiddi cyn Geraint Thomas a'i lwyddiant o beth bynnag ar, ar lefel cenedlaethol. Ynde. Faint o brofiad oedd gen ti cyn dechrau o, o, tod, o, o flogio ag ati? Um, fel o'n i'n dweud o cynt, o'n i wastad yn hoffi um, sgwennu a falle, ac mi oedd gennau flogiau preifat o be oedd, oedd yy Uncle John yy ag Auntie Ann oedden nhw'n arfer mynd ar tandem o gwmpas Ewrop ar hyd afonydd ac wedyn mi oedden nhw'n defnyddio Blogspot neu Blogger, un o'r, dwi'm yn siŵr be di'r enw arno fo, ond yy mi oedden nhw yn tracio bob dydd o'u yym gwyliau nhw yn mynd ar hyd yr y Rhine neu lle bynnag oedden nhw'n mynd. Yym, ac wedyn o hynny o'n i'n meddwl, o, na i gychwyn un fy hun, a dim ond rhannu fo efo pobl penodol, felly, y teulu agos fel petai, a dwi'm yn meddwl oedden nhw'n ddarllen o bob amser. Yym, felly dyna lle nes i adeiladu'r profiad o sgwennu uh, y blog mwy na'm byd, ond yn llygad y cyhoedd, um, na, o'n i ddim wedi gwneud rhyw lawer cyn sefydlu'r blog, na. Atgoffa fi faint oedd doed di pan nes ti ddechrau'r blog? Ia, mae'n ddychrynllyd pan dwi'n edrych yn ôl, 13, 13, felly tair mlynedd yn ôl. Anhygoel.
Ac um, to, ti wedi sôn fyna am y, y platforms blogio, ond do, os ti'n rhoi cyngor i rywun sydd eisiau dechrau blog, pa fath o, o feddalwedd ti'n meddwl dos nhw fod yn, yn edrych arno fo i'w ddynyddio? Ie, yeah, wel, mae'n dibynnu sut fath o gynnwys da chi eisiau greu, dwi gwir. Os da chi eisiau blogio a blogio'n unig wedyn mae WordPress fel ydych chi'n iwsio, mae hwnna'n un da, fel fan o'n nes i ddechrau. Ac wedyn mae bobl eraill dwi wedi chwarae fo mymryn um, yn hoffi defnyddio Medium ac ar Medium mae yna Yym, mae o'n fwy o gyfrwng cymdeithasol fel petai o flogwyr, felly dych chi'n gallu dod o hyd i bethe yn yn haws, a mae yna fwy o... mae o'n rhyw fath o gymuned yy rhyngwladol o awduron a blogwyr, felly mae hwnna'n un da, ond be dwi'n ddefnyddio ydy Wix, achos oes mae yna elfen blog ohono fo, ond yn bwysicach i fi mae yna el- yy ffordd o allu rhoi mapiau a ballu arno fo fel bod yna, er, fel o'n i'n sôn, yr, yr routes a'r pethau yn gallu cael ei uwcholeuo, mae bobl yn gallu clicio arno fo, ac mae'n gwneud y profiad chydig bach yn fwy rhyngweithiol. Um, ac ia, Wix dwi'n ddefnyddio, ond os mae dim ond blogio, yna WordPress neu Medium. Gwych, diolch yn fawr ti. Os oes yna rhywun eisiau mwy o wybodaeth am y llwyfannau gwahanol yma ac unrhyw adnoddau digidol eraill, da chi fod i ordeb yn dynyddio, cysylltwch efo un o dîm uh, Bro 36 yma, fyddwn ni'n hapus iawn i'ch helpu chi. Dwi'n meddwl mae Matt Busby ddudodd dde, if they're old enough, they're good enough, ac uh, dwi'n meddwl bod uh, Griff a Bego wedi, wedi profi eu bod nhw'n arbennig o dda am greu cynnwys chwaraeon gwych, ac uh, diolch fawr iawn iddyn nhw am, am eu gwaith caled ar ar lefel proffesiynol, lefel broadcast chi'ch ddim, ond hefyd ar lefel personol dwi'n mwynhau yr hyn da chi'n ei wneud. Ei symud ymlaen nesa at Gwenan, a mae dy daith di yn unigryw i bawb arall, dwi'n meddwl, gan fod ti wedi bod yn chwaraewr ar y lefel ucha gyda Chaerdydd, Everton, Bristeg, efo Cymru, uh, wrth gwrs. Oedd ti, yn ystod y cyfnod yna, oedd, oedd ti wastad i ystyried y bys ti'n troi at sylwebu a, a gohebu ar bel droed yn y dyfodol? Na, os dwi'n hollol onest, fes rhaid i ddweud na. Um, so, y profiadau ges i oedd yn amlwg gyda Cymru mwyn unrhyw beth, jyst achos bod y, y sylw ar gêm y merched mor, mor fach ar, ar y pryd. So, fi oedd yn neud falle'r cyfweliadau i Radio Cymru, um, Radio Wales, achos oedd neb arall yn, yn gallu siarad Cymraeg yn y carfan, so ges i kind of llithro mewn i wneud pethau fel hynna. Um, Um, chwarae teg o sgorio math o dda o ran o'n nhw'n dod i wneud clipiau eich o'r bwyntiau, so eto'r un peth fel fi oedd yn unig un oedd yn siarad Cymraeg, so oedd rhaid fi ateb a dod yn cyfarwydd gyda bod o flaen camera, ond na, nes i byth meddwl, a hefyd achos fi'n credu oedd dim, dim really unrhyw modelau rôl o flaen fi um, ar y pryd, ond ni byth yn meddwl bod e'n gyrfa bysau um, falle yn dod o flaen fi. A dw, pa ddath y cyfleoedd cyntaf yna? Pa mor, pa mor anodd oedd o i ti, neu nath o ddod yn eitha naturiol i ti? Um, Wel, fi wedi cael cyfleoedd gwahanol i fod yn onest, so yn amlwg o'n i'n ateb y cwestiwn i ddechrau um, tra bod fi'n chwarae, wedyn ges i um, anaf, um, so tra bod fi'n trio brwydro nôl o'r anaf yna, ges i cwbl o profiadau gwahanol, so um, ges i rai o ran sylwebu gyda Radio Wales ar y pryd a'r gemau'r merched. Um, so yn amlwg jyst o ran rhoi insight o'r chwaraewyr achos bod fi dal yn glwm yn y carfan ond yn neud rehab. Ond hefyd, um, ges i cyfnod bach o wneud fel media officer i um, Cymru 19 pan o'n nhw mewn tournament uh, merched, sorry, Cymru 19 pan o'n nhw yn y rownd y terfynol lawr yn Abertawe. So oedd hwnna'n rili, really, rili really wahanol i unrhyw beth fi erioed wedi wneud o'r blaen neu wedi wneud ers achos oedd angen i fi wneud fel match report a, a pethau fel hwnna. So, oedd hwnna'n profiad rili really dda. Um, jyst i gweld, fwy wneud rhywbeth fel chwaraewr, ni'n ni, ddiog mewn ffordd achos mae popeth wedi cael ei wneud i ti, so ti jyst yn troi lan a canolbwyntio ar ymarfer a'r chwarae, performio, ti ddim yn ystyried y holl gwaith sy'n mynd o gwmpas. Um, so oedd hwnna'n diddorol i gweld y gwahanol rolau. A wedyn pan nes i gweud bod fi'n mynd i ymddeol, um, yn anffodus yr oedran weddol ifanc achos yr anaf, dath sgorio mewn a, a cynnig fi rôl, um, nes i cael y cwmpa mewn i fe achos bod um, Nicky John yn mynd off ar y pryd ar mamolaeth. Um, a oedd y rôl yna'n wahanol achos ddim fwy cyflwyno, so ni'n gofyn y cwestiynau, a nes i ddim wneud, o'n i ddim yn meddwl nes i job grêt ar hwnna, oedd e'n job wahanol iawn. Eto yn dysgu loads um, o ran yn ôl yn, yn cefndir, ti ddim yn sylweddoli'r just y gwaith paratoi sy'n mynd mewn i pethau fel yna. Nw wedi pa ti'n ateb y cwestiwn, ti jyst yn meddwl bod nhw jyst yn gofyn ti unrhyw beth, ond actually mae lot o gwaith ymchwil ac yn y blaen. A wedyn ie jyst cael fwy o profiadau wedyn dros y blynyddoedd diwetha' o o bod yn pundit a sylwebydd. Hmm.
O ti sôn yn gynharach hefyd yym ynglŷn â y ffaith bod ti'n cael y cyfleoedd yma achos mae ti oedd yr unig un yn yn siarad Cymraeg. Mae dau gwestiwn gyda'n codi o hynny. Cyntaf ydy pa mor bwysig ydy o ti'n meddwl bod yna sylwebaeth a thrafodaeth o bêl-droed yn y Gymraeg, um, ond hefyd yr ail gwestiwn sy'n ynghlwm â hynny ydy pa mor anodd ydy o, achos mae lot o'r termau da ni'n gyfarwydd â nhw, um, mae'n siŵr pobl sy'n gwylio uh, Premier League ag ati ar, ar Sky ac, ac yn y blaen, maen nhw'n dermau Saesneg, felly pa mor anodd ydy o um, i, i ti i, i ddadansoddi ac, ac i sylweddyn y sylwebyn y Gymraeg? Ie yn gyntaf mae mor bwysig fel fi'n dod o o gartre di-Cymraeg yym fi yr un mor balch bo' fi'n gallu siarad Cymraeg â rywun sydd o cartref Cymraeg on' mae'n gallu bod bach yn anoddach yym jyst i ffeindio f- falle fwy o modelau rôl ac yn y blaen a ti'n ti'n dawtio dy hun hefyd lot yym so dyna pam fi'n meddwl bod e mor bwysig bod 'na gymaint o darllediadau uh, ar gael, jyst fel bod chi yn gallu dod yn fwy cyfarwydd gyda'r termau ac yn y blaen. So, mae popeth yn plethu mewn i'r gilydd. Mm. Y fwy fi wedi gwneud, y fwy fi wedi dod yn fwy hyderus, ond fi'n gwybod bod Cymraeg fi dal ddim yn berffaith, ond fel, fel beth nhw'n dweud o'r blaen, ti'n dysgu fel ti'n mynd ymlaen. Um, a mae hyn yn chwaraewyr nawr, falle yn y carfan sy'n cael cwpl o profiadau ei hun o wneud bach o gwaith. Maen nhw'n nerfus, ond fi'n trio gweud, wel, chi'n Ydych chi'n modelau rôl i pobl sydd falle is na chi, sydd angen clywed chi nawr o flaen chi? O ran y, y iaith, ie, yeah, um, mae o'n anodd, yn wedi pan ti'n falle yn gweithio gyda rhywun fel Nick sydd just fel geiriadur um, Cymraeg. Ac o'n i'n gofyn fe loads yn ystod y Euros, beth, beth yw'r term yma yn Cymraeg oedd e'n cyfieithu? Nes i dysgu cwpl o, o termau newydd, mae'n dweud. Um, ond eto fi'n credu bod hwnna just falle lawr i'r ffaith bod fi'n dod o Cata Di Cymraeg yn y lle gyntaf, so e, yn amlwg yn rigol, ond jyst ddim mor cyffyrddus gyda'r termau. Hmm. Ond fel o ti'n gweud, achos mae'r cwestiynau yn dod gyda'i gilydd, y fwy ti'n clywed, a fwy wedyn ti'n marfer, a haws mae, mae pethau'n dechrau dod. Fi jyst ar y degau yn gobeithio bod fi'n dweud y gair gywir, um, cos weithio fi'n fi gweud rhywbeth, a wedyn fi'n meddwl, fi'n fi gobeithio ta'r gair gywir oedd yna, ond so, fel, fel oedd Bevan yn gweud, ti'n ti trio, ti'n dysgu fel ti'n mynd ymlaen. Mm.
Mae yna rhyw myth yn does, dwi'n meddwl bod, bod pobl yn, yn beirniadu uh, safon Cymraeg pobl ar y cyfryngau ac yn y blaen a, a chwaraewyr ac yn y blaen. Ac bersonol, dwi'n meddwl bod unrhyw un fydde'n beirniadu safon, safon iaith chwaraewr yn ystod cyfweliad, achos yr, yr hyn maen nhw'n dweud um, sydd yn bwysig, ac mae'n rhaid iddyn nhw gyfathrebu yn y modd mwy o naturiol uh, iddyn nhw, ynddo. Felly, dwi'n meddwl mae myth ydy hwnna yn, yn bersonol. Um, Felly, da ni, tod, yn trafod uh, chwaraeon lleol yn, yn arbennig heno. Faint o ddiddordeb sy'n gen ti mewn peldroed ar lef, lefel leol erbyn hyn? Dwi'n meddwl bod ti wedi dechrau efo chwarae o'r ieuenctid efo Bont Faen yn ystod grybwyll nhw fel y glwb lleol di. Ti'n ti dal i gadw golwg arnyn nhw? Do, ie, yeah, yn amlwg mae'n wahanol o ran pêl-droed merched, cos soes dim gymaint o clybiau ar gael, mae wedi tyfu enfawr nawr dros y blynyddoedd diwetha, ond yn reiddiol oedd rhaid i ffeindio tîm bechgyn, sef y bont fain, a wedyn wnaethon nhw ceisio um, creu tîm merched, ond oedd ddim digon o ddiddordeb, so rhaid fi sefyll i cael dydd. So mae ma bach o wahanol yn y modd yna, falle mae angen fi mewn bach yn bellach er mwyn cefnogi'n lleol pêl-droed merched. Ond o ran so pêl-droed neu rygbi, mae yna llwyth o clybiau ar gael um, lawr fan hyn, a mae jyst yn hyfryd, fwy neu'n rhywbeth fel athrawes ar golf, jyst i gweld gymaint o clybiau sydd ar gael, clybiau lleol, achos heb, heb y clybiau yna, heb y gwirfoddolwyr yna, does dim fel chwaraewyr safonol ar y lefel elitaidd, mae pawb gorfod dechrau yn y lefel lleol yna, it's the bread and butter. Um, so mae, mae Ben ddatganau diddordeb, fi jyst yn ymweddol brysur rhwng gwaith sylwebu a gweithio ar y ffarm hefyd, so um, fi ddim yn cael lot o cyfleoedd i fynd allan i, i cefnogi yn anffodus, yn wedig achos os fi'n gweithio Radio Cymru neu sgorio mae mm. ma, uh, gemau mlaen ar un pryd, ond unrhyw beth um, twod, sydd yn fyw ar teledu neu'n neu, neu amlwg um, yn lleol, bys ni bendant yn mynd i gwylio os oedd amser gennau. dwi wir yn mwynhau dy glywed ti'n dadansoddi Gemma, dwi wedi deud hyn ar, ar Twitter sawl gwaith, ynde, dwi'n meddwl bod ti'n ardderchog o ran, o ran dadansoddi'r hyn sy'n digwydd uh, ar y cae. Pa, pa gyngor sy'n gen ti rhywun sy'n falle eisiau troi at, at dadansoddi a, um, a gwneud adroddiadau o, o, o gemau lleol? Jyst bod ti dy hun. Um, mae ma gymaint o pobl yn, yn cymharu, wedi gael y cyfryngau cymdeithasol dyddiau yma, cymharu pobl, ond mae rhaid ti jyst bod yn, yn ti dy hun a dweud pethau sut ti'n gweld nhw. So, fi wastad wedi mynd mewn yn, yn trio meddwl fel fi'n cael sgwrs gyda ffrind. Um, fyswn i'n gweud bod Nick yn ffrind erbyn nawr e- ar ôl i'r Euros. So, so just, just teimlo fel bod ti'n ti just yn cael sgwrs yna gyda ffrind a just siarad fel bys y ti os bys y ti'n gwylio'r gêm yn y living room. Um, a fi'n credu wedyn ti'n gallu dod â personoliaeth ti draw hefyd. So yn, yn yr un modd, os ti'n sgwennu neu ti'n gweld rhywbeth ti'n teimlo sydd yn angerddol i ti dy hun, paid o ofni wneud hwnna, paid trio dilyn rhywun arall, just, just bydd yn ti dy, ti dy hun. Mm, yeah, yeah, cytuno cant y cant. Diolch yn fawr iawn ti, Gwenan. Ei droi at Owain nesaf, dwi'n meddwl. Um, Owain, mae gen ti brofiad o chwarae rygbi ar safon da iawn hefyd a, a goddyfarnu. Ond pryd ath yr awydd i, i gyflwyno um, ac, i, ac i adrodd ar, ar gem a chwaraeon? Um,
siwr o fod, ia, nes i chwarae rygbi ar, ar lefel lled broffesiynol, nes i chwarae bach i bont y pryd cyn nath anafiadau, Yym, bod o'n stop i bob dim o ran o ran y chwarae. Wedyn siŵr ar ôl hynny me'wl, o rygbi o'n i isio wneud pan o'n i'n ifanc, a dyna oedd y gyrfa o'n i isio fel chwaraewr. A ryw gorau ail-asesu eitha' cynnar wedyn yn un ar ugain, be be oedd fy nyfodol i am fod. O'n i 'di astudio gyfraith yn y coleg, ac yym, doedd y gyfraith ddim fel Nick yy pan o'n i isio parhau efo. Yym, wedyn mwy na dim o'n i'n me'wl, o, chwaraeon ddim hithau i, sut ydw i'n mynd i fewn i i'r byd yna a'r maes yna a a chael gweithio, yym, e- efo rywbeth o'n i o'n i'n garu. A dyna wedyn lle wnes i feddwl amdan, reit, os wnei di fewn i'r cyfryngau rhywsut, meithrin sgiliau, yym, oedd yn lle rhoi fi yn yr yn yr safle gorau i allu cael swydd y- yn y yn y byd darlledu. A trwy hynny wedyn wnes i weld, wel, wnes i dystysgrif um, newyddiaeth, o'n i'n bloc, ddechrau blocio golwg, sy'n cofio yn iawn, o'n i'n mynd i adfer i gradau'r wasg yn, yn sgwennu blog ar rygbi. Um, felly, ia, dwi'n meddwl, oedd, oedd yr, yr awydd pan o'n i'n eginiau canol i, i, i ddechrau gweithio yn y maes, a dwi'n dwi gwybod, os di cymryd drosodd myd, pan, pan dwi'n cyrfath yn ymhen i, sy'n cael ei chwilio arnyn nhw'n benderfynol, wedyn es i amdani a a wneud bob dim yn ei gallu, a ie, mwy na, ie, bach o lwc hefyd, ges i'r ges i'r cyfle yna. Felly, lle, lle ddoth y cyfleoedd cyntaf yna? O, o gen ti droed yn y drws yn barod, o ti'n cyflwyno teledu plant ac, ac ati gyntaf yn dod at? Do, so ges i'r swydd yn cyflwyno stwnsh, yn un o'r ddeg mlynedd am hyn. A dwi'n cofio pan o'n i'n yn trio y swydd yna a cwpwl o swyddi cyflwyno eraill, o'n i 'di yym wneud cais am brofiad gwaith yym yn adran chwaraeon y BBC, felly dwi'n cofio cael wythnos yn fan'na a cael gweld sut oedd pethau'n gweithio o o fewn yr adran chwaraeon. Credu fod yna oedd yr oedd y blas cynta, wedyn o hynny ges i gyfleon efo efo Radio Cymru, fel sy fel sy'n wych i i i i lot o bobl yn cael mynd allan i feysydd rygbi o'n i'n wneud be bynnag, a ac wneud adroddiadau yym lla- yym llawn amser, sgôr terfynol, yy bwletins bach yn ystod y gêm, cyfweliadau ar ôl y gêm. So oedd hynny'n rhoid y cyfle i rywun feithrin pob math o sgiliau, achos ma' sgiliau sgwennu adroddiad o gyfweld y- yn wahanol iawn, ac o' rywun yn sylwebu fach hefyd ar y pryd, a dal i wneud pan mae'r pan mae'r gemau ymlaen wrth gwrs. Felly o fanna, yym, fe wnes i, wel, fy golwg fel o'n i'n sôn, mynd i'r i'r cynadledda wasg ac yym gofyn ambell i gwestiwn i Warren Gatland, ni'n am y tro cynta' yn yy yn bach yn nerfus. A wedyn o hynny a yym jyst o bod yn y lle am adeg iawn, cael cyfle wedyn efo clwb rygbi a wahanol betha wedyn. Mae'n rhyfedd, unwaith ma' rywun yn cael y cyfle, ma' rywun yn cael cydnabyddiaeth ella, a cael ei adnabod fel rhywun sy'n licio chwaraeon. Um, a hefyd mae rhywun gorfod gweld bod sy'n ddonas, bod bach yn pwysio hefyd, yn, yn ochr y drws, dweud, rhywbeth dyma dwi'n hoffi wneud, a os na gyfleuon, a wedyn, os oes na, mae rhywun yn cael cyfle, a wedyn, just dal i'n ochr wedyn nes bod y, y, y cyfle nesau'n codi. Ia, bendant, peidiwch byth a bod o'n gofyn, ynddo. Yeah.
Um, so, faint, faint rôl mae chwaraeon lleol di chwarae yn dyrfa di? O, oh, dwi'n siŵr bod hynny'n dyn ôl i i pam bo' fi'n wneud y swydd dwi yn ŵan, i bob pwrpas. Yym, dwi jyst yn cofio, ma' ma'... a ma' rywun gorod caru, siŵr os ti'n dysgu rywbeth, ma' rywun gorod caru be' ma' nhw'n be' ma' nhw'n wneud i isio wneud o, dydi? A wnes i ddisgyn mewn cariad â chwaraeon, fel fel un oedd 'di chwarae pêl-droed yn Port, yy, yn ifanc, a dechrau chwarae rygbi pan o'n i'n wyth, mynd lawr i'r traeth. yr hen atgofion cynnar i'n gweld cofio gweld Bangor yn curo Port i ennill y gynghrair. Wel na, four two oedd hi, dwi'm yn cofio'n iawn. Yym a Port yn cael yy yn disgyn allan o'r gynghrair pryd yna, dwi'n siŵr ella Nick yn sylwebu ar y gêm, yy siŵr o fod. Felly mae'r atgofion yna'n aros ef- efo rhywun. A 'lly dyna ella 'di'r 'di'r bachyn i bob dim, ryw ryw atgof fel 'na o blentyndod. Wedyn ia, jyst mynd ymlaen a chwarae rygbi ac yy yn lwcus i mi o'n i'n o'n i'm yn rhy ddrwg pan o'n i'n ifanc. helpu bod yn ogyn mawr am yr oed. Ond um, mae rhywun wedyn yn cael bach o lwyddiant yn cael y blas, a mae'n un peth yn dilyn y llall. Mm. Ac ia, ni'n gwybod wedyn, dyna oedd y maes yn eisiau bod yno fo. Ac um, mae rhywun wedyn, a mae'n wedi swyd yn haws, ddim yn o'r busnes cariad yma, pan mae rhywun yn gallu eistedd blaen teledu a, a gwylio chwaraeon, a mae Gwenan ei cyffwrdd ar y pwynt o, o, o waith ymchwil, um, fedrai'n tanlinellu cymaint pa mor bwysig ydy gwaith ymchwil mewn unrhyw un sy'n gweithio yn y byd newyddiaduraeth chwaraeon. Ac mae, mae, mae rhan o hynny ydy jyst eistedd le teli yn gwylio gemau, a pan mae rhywun yn ifanc, maen nhw'n gallu cael yr oriau yma o, o wylio gemau. A mae'r mae gwybodaeth wedi cael ei amsugno i, i ben rhywun am gemdir chwaraewr, be mae wedi gyflawni yn y gorffennol. Ac efallai mewn deg mlynedd pan mae rhywun yn sylwebu ar gêm, mae'n gallu mynd, o, dwi'n cofio chwarae yn y gêm yma a sgorio ddo. Fi meddwl bob dim yn plesu plesu at ei gilydd. Felly ia, dwi'm yn gwybod faint o oriau wnes i wastio, yn ôl mam, be bynnag, yy yy yn gwylio'r teledu, a a pob camp oedd yn mynd. A'r Olympics, o'n i'n o'n i'n cefnogi pawb bron iawn.
Ma' ma' siŵr bod ti, t'mo', fwya cyfarwydd am am dy waith yn holi chwaraewyr a rheolwyr ag ati ar ar ochr y cae, a ma' hynny Mae hynny'n rhywbeth gall unrhyw un ar unrhyw lefel ei wneud erbyn hyn, yn dydi? Os rhywun eisiau gohebu ar gêm chwaraeon, wel, mae 'na un o hein yn eu, yn eu poced nhw, a fysa nhw'n gallu ffilmio rhyw sgwrs fach efo chwaraewr ar, ar ôl y gêm. Os gen ti rhyw gyngor i rywun sydd isio ella holi uh, chwaraewyr i, i tîm lleol nhw yn, yn, yn, well, ar, ar ddiwedd gêm, ella ddim yn ystod y gêm? Na, ie, wel, dyna pethau, mae'r, o'n i ddim blog bachgen o Joe Rogers, oedd Ed Bola, yn mynd rownd clybiau rygbi lleol, um, Ac es i'r gar, es i'r benfro, yym, a dyna oedd o'n wneud, oedd efo'i ffôn a meicroffon, ac mi oedd o'n hynod o lwyddiannus, yym, cyn i'r cyfnodau clo ddod at ei gilydd. O o ran holi, yym, hynny yw, ma' ma' gwaith teledu a radio ac ati, ma' bach yn haws, achos i bob pwrpas, ma'r chwaraewyr yn disgwyl cael eu cyfweld, ma' 'na ma' 'na rywun trwy roi y wasg yn yn a'i sortio pawb allan, ac i dynnu rywun draw ac ac i gael trefn arnyn nhw. Yym. o ran ochr lleol, mae angen bach o bach o gyts i i fynd i fyny a a gofyn am y cyfweliad yn y peth peth pwysica, peidio bod bod ofn, a powb yy yy yn ddigon cynnes a croesawgar, yym a os chi'm siŵr iawn pwy i holi, hol- holwch swyddog y was os oes 'na un, neu pwy bynnag sy'n gwisgo cit y tîm dach chi isio holi, a mi wnaethon nhw bwyntio chi roi cyfeiriad iawn. O ran amla, jyst dach chibod, gofynnwch cwestiynau agored i ddechrau, yym i nhw cael eu blas o bethau. Um, wedyn mae rhywun gallu gofyn cwestiynau bach felly fwy caeth os yna rhyw ddigwyddiad wedi digwydd. Um, a mi yn anodd, mae ma holi rhywun fel ella Gwenan sydd, sydd yna fel rhan o'r tîm teledu i roi barn, fel sydd rhywun yn cyflwyno, bach yn haws achos mae rhywun yn gallu cael bach o hwyl, nabod ei gilydd. Lle mae rhywun ella, sy'n cohebu ar ochr y cae, yn gallu, lle gan gael bach o fwy o cyd-ymdeimlad hefo'r gêm, oherwydd ddim yn hawdd bob tro cyfweld rhywun ella sydd wedi colli gêm, achos amlwg bod nhw'n mynd i fod yn bach yn flin, ella bod nhw wedi cael cardyn melys wedi costio. Felly mae'n cael cyd-deimlad a addasu tôn y cwestiwn um, o bosib a ffordd mae'r cwestiwn yn cael ei strwythuro um, er, er mwyn lle mynd dan y croen rhyw chydig bach. Ond ia, mae'r cwestiynau yna angen cael ei ofyn, mae rhywun yn byr bod ofyn gofyn y cwestiynau sy'n pwysig yym, anghyffyrddus, achos i bob pwrpas, dyna ma' pawb at- adra isio wybod sut ma' rywun ymateb. So, meddyliwch be ma' pobl adra isio wybod, a a a triwch gofyn y cwestiynau yna. Dio'm yn dio'm yn hawdd bob tro, dwi 'di cael ambell i brofiad yym anesmwyth, annifyr efo ambell berson, ond yym, ia, ma' ma' bach o hwyl i gael yr un pryd. hwnna oedd yr un cwestiwn o gyda i uh, ar ôl i chdi dweud y gwir, achos nethon ni gyd, ni gyd yn teimlo dros cael Roberts Drian yn yr Euros yn ddiweddar, yn, y cwestiwn yna i, i Gareth Bale. Ys gen ti un esiampl eich o, o, o rhywbeth tebyg, eich ddim yr, yr un gradda? Na, wel, um, Ma' 'na cwpwl, ma' cwpwl sydd allan fel Ieuan Jones, os dwi'n os dwi'n hollol onest. A ma' 'na un sydd sydd yn dod i'm mhen i, achos dwi'n cofio ffwrdd â ffrindiau'n tecstu fi wedyn, yy, yn tynnu hwyl ym mhen i. Mi oedd y Gweilch yn chwarae allan yn Zebre, yym, yn erbyn yn Bar- Parma yn erbyn Zebre, ac am y tro cynta erioed, mi oedd y Gweilch 'di colli um, yn erbyn Zebra. So dyma le wynd y draw at ni ar, ar ôl y gem, a gyda hyn yn fyw ar y clwb rygbi ar y pryd. Um, Dwi'n mynd gofyn, dwi'n meddwl, ti'n gwybod cwestiwn agored am, am, am amdani yn y rhy gyna, be ddigwyddodd? A nath dweud, nath nhw sgorio fwy o bwyntiau na ni. Ac i'n meddwl, o, oh, oce, okay, cyfwylau fel am mynd i fod, ia. Um, so ni'n gorfod meddwl am ateb yn gyflym iawn. Ac mae'n un arall wedyn allan yn yn Connaught eto efo Alun Wyn. Yym, mi oedd y Gweilch angen sgorio pedwar cais a si- a sicrhau pwynt bonws er mwyn mynd ymlaen i'r gêm ail yn gyflawn, os dwi'n cofio'n iawn. A mi oedd y Gweilch 'di sgorio tri o fewn ugain munud, yym ac wnaethon nhw fethu sgorio'r pedwerydd yym drwy gydol y gêm. So eto, dysgu am y profiad tro tro tro gynta, a meddwl, ocê, wna i ofyn cwestiwn o llongyfarchiadau chi 'di ennill y gêm, mynd ymlaen, cwestiwn arall bach yn hawdd, ond mae chi'n hapus o ffordd as i wneud beth bynnag felly. Ond yn anffodus, o'n tri cais da chi wedi cael allan o bedwar o'r pedwar o'ch chi angen, so mae fe yna'n testyn siom, o, dwi eisiau canolbwyntio ar ochr positives, please. Ac o'n just, just cael fi lawr y syth, yn efo, oce, coni off eto. So mae ma pethau gallu bod yn anodd, a mae'n dibynnu eto, fel i'n dweud, lle o'n i wedi swydio'r cwestiwn yn iawn, neu'r tôn ddim yn iawn, A chi'n dod i nabod, yym, ella'r unigolion sy'n gallu bod bach yn lletchwith. Ie. Yym, a ma' rywun ella'n cymryd bach fwy o ofal o o gwmpas yr unigolion yna. Ie, a ma' ma' Alun yn tarfu fel rhywun ella sy'n yy eitha anodd i'w i'w gyfo- mae'n eitha serious yndydi Alun wastad felly? Yndi, mae'n gallu bod, yndi. Diolch yn fawr i ti. Um, iawn, mae symud at Nick yn sydyn ta hefyd. Um, dwi'n weddol siŵr, Nick, mae ti di'r mwyaf profiadol o'n, on panelwyr ni uh, heno. Felly, sut nes ti ddechrau sylwebu ar, ar bel droed yn y chi cyntaf? Um, lle iawn amser iawn. O'n i yn ohebydd pop Radio Cymru, o'n i'n cynorthwyo Glyn Tomos i olygu y cylchgrawn pop, Sgrech, o'n i'n sgwennu am bop i'r faner, a wedyn dyma y gwasanaeth chwaraeon yn ehangu. Fel o'n i'n gadael y coleg, ac oedd angen traed milwyr ar y ddaear, yn enwedig yn y gogledd, i lenwi'r oriau yma o chwaraeon. Ac o'n nhw'n gwybod oherwydd y pop, bod fi'n gallu darlledu, a wedyn ti ffansi pêl-droed, a fel yna gychwynnodd i efa Radio Cymru wedyn. A wedyn, yn yr un fath efo S4C, pan ddoth S4C yn 82, o'n i wedi cael pedair blynedd o brofiad sylwebu radio, ac yn sydyn oedd angen sylwebydd Cymraeg i wneud gemau rhyngwladol, ac o'n nhw'n gwybod bod fi'n gallu darlledu nid yn unig ar bop, ond ar bêl-droed hefyd, felly yym lwcus.
Faint oeddet ti'n dilyn o bêl-droed cyn hynny felly? O, hollol nyts am bêl-droed, dyna oedd y mwynder. Gyda'i efaill, oeddwn i'n byw ar Dyddyn, oedd Dad yn Brifarthod, oedd gyda ni ugain acer, ac oedd dwy acer wedi cael ei gymryd efo cae pêl-droed. Oedd Dad 'di rhoi'r hwydi, pist a'r hwydi, a dyna gyd o'n i'n gwneud. Yym, y gwahaniaeth oedd, oedd Wil yn chwaraewr da iawn, iawn, iawn, ac o'n i yn awyddus ac yn frwdfrydig ac yn hoples. Yym, ond o'n i'n cefnogi Everton, oedd Wil yn cefnogi Lerpwl, oeddwn i'n mynd i weld Wrecsam bob gêm adre. Yy, ddaeth Wil ddechrau chwarae i Dre Ffynnon, a wedyn pan oedd ac oedd Trefynnon yn dîm llwyddiannus, tîm ieuenctid llwyddiannus ofnadwy, pan oedd hi'n desperate arnyn nhw, desperate arnyn nhw, fysa ni'n cael lle ar y fainc, a wedyn weithiau fysa ni'n cael ymlaen i chwarae efo nhw, ac yn gefndir i'r cyfan oedd y Holcyn Mountain League, oedd Dad yn ysgrifennydd hwnna, a pan o'n i'n blant ysgol gynradd, o'n i'n mynd ar nos Fawrth ac ar nos Iau i weld gemau cwpan rhwng Bagillt a Fflint a Holcyn a Rhosesmor, a oedd o, dyna oedd fy mywyd i.
Gwych, wel, ie, felly'r swydd ddelfrydol wedyn, jyst yn, yn, yn glanio, ynddo. Ie. A, so, ti sôn fan am sut oedd adran chwaraeon di ehangu ag ati'n sydyn, a wedyn esbyd o'r eco di ddod. A pa mor bwysig i rywun sy'n cofio cyfnod cyn hynny, felly, ydy sylwebaeth a chyfraith chwaraeon yn gyffredinol yn, yn y Gymraeg yn dyfarnu? Wel, gadwch ni i, i, i, i, i, i roi o'n i gyd-destun, ac um, eich god ffa fy chi yn golwg dylan i orwerth. oedd Dylan Iorwerth a fe mynd i gemau er mwyn gwneud adroddiad pum munud i Fwletin chwarter awr am chwech o gloch, a dyna oedd coverage Cymraeg ar chwaraeon, bwletin am chwech o'r gloch, ac oedd ehangu hynny i fod o ddau tan chwech yn y Gymraeg yn chwyldroadol. Ond does 'na ddim amheuaeth gynna i, mae o 'di gwneud gymaint o ddaioni'r iaith Gymraeg, ac os mae 'na Don ar ôl ton ar ôl ton o bobl ifanc. Dwi'n gwybod, a wedyn maen nhw nawr yn rieni a mae plant nhw, maen nhw'n dilyn chwaraeon rŵan yn y Gymraeg, a mae eu Cymraeg nhw'n gwella, maen nhw efo diddordeb yn yr iaith Gymraeg, yn anuniongyrchol, 'dyn nhw ddim yn sylweddoli, ond mae o yna, rhywbeth sy'n mor greiddiol i'w bywyd nhw, a mae o yna yn y Gymraeg. A fel oedd, o'n i'n meddwl bod Gwennan yn gwneud pwynt arbennig o dda, Dydy pobl, yn y stiategiau, dydy pobl ddim yn poeni ac yn dadansoddi safon iaith ac yn y blaen. Maen nhw eisiau clywed pobl wybodus, ac mae Gwennan yn enghraifft dda. Yy, mae Owain, dwi'n meddwl, yn ardderchog, hynny yw, os da chi yn dda ac yn wybodus, a dwi'n meddwl yng Nghymru bod ni gystal â'r di-Gymraeg yn hynny o beth, a a ma' dwi'n meddwl bod o'n bod o bod chwaraeon 'di bod yn hwb an- anferthol i i i i dwf yr iaith felly. A a g- ynghlwm â hynny ta, be' am chwaraeon lleol yn yn benodol ta, be' 'di pwysigrwydd y y gamp lleol? Wel wel hy- hy- hynny yw, dwi dwi be' dwi'n synhwyro rŵan, ma' hwn amser da i ga'l y sgwrs yma, achos dyma dwi'n meddwl ydi'r cyfle i bobl sy isio ca'l mewn i chwaraeon yym ddechrau wrthi traed. Ac ar ôl y sychder yma o ddeunaw mis, ar ôl y pandemig yma, dwi erioed di synhwyro gymaint o gyffro am gemau lleol. Ac os yn sydyn, da chi'n cael mynd i'r rheini, da chi'm yn cael mynd i ddim byd arall ar hyn o bryd, a mae yna gannoedd, da ni wedi gweld gemau yn De Cymru, mae yna gannoedd yn mynd i'r gemau yma, a mae yna fwy fysa ni'n deud o ddiddordeb rwan, ond pan o'n i'n blentyn, oedd o'n rhywbeth pwysig. ac oeddwn ni arfer prynu y Chester Chronicle oedd o i ni, y papur lleol yn Sir Fflint, ac oeddech chi'n chwilio, neu be nath Bagill, be nath Rhos Esmor, a dwi yn meddwl dyna ydy'r sail, ac dwi'n meddwl bod hwn yn gyfle gwych, um, a da chi wedi bod yn gofyn i bobl am dips, mae'r gymdeithas bêl-droed newydd lansio app Ac oedd Phil Stead yn Golwg wthnos dwetha yn sôn am yr ap yma, a mae o gen i ar yn ffôn, a mae o'n ap rhyfeddol, a mae o'n gydnabyddiaeth o bwysigrwydd yym Cymru Football 'di'r ap. Os ewch chi i Gymru Football, mae o'n rhoi bob fixture ar yr holl lefele lawr yn isa, pwy sy'n chwarae pwy. Os newch chi glicio ar y tîm, mae o'n rhoi'r pwy sy'n chwarae, ac os newch chi glicio ar y chwaraewr, mae'n rhoi chydig o stats am y chwaraewr. A mae hwnna yn waith ymchwil ar blât i rywun sydd eisiau dechrau dablo mewn gohebu chwaraeon, mae'r wybodaeth yno a mae yna andros o help yno i, i, i roi cychwyn da i chi felly. Mm, mm. Na, mae'n ma gwych. Dwi wedi clywed lot am yr app yna. Dwi'n wedi cael golwg yn fo'n hun eto, ond mae'n edrych yn, yn ffantastig. Nes i dreithiol hir, nes i radd mewn hanes, a nes i'n treithiol hir ar hanes y Vale of Conwy League yn Nyffryn Conwy, o'n i'n chwarae i dîm yn y gyngrair honno ar y pryd i Bro Cernyw. Ac, um, ac oedd o ddim yn beth anghyffredin ar un pryd i weld chwaraewr yn mynd o Llandudno Junction, ddydw ni, ac yn arwyddo i Arsenal. Um, da ni'n mynd ôl i, i, uh, i gyfnod ar ôl yr ail rhyfel byd, os dwi'n cofio'n iawn, pan welis i esiampl o, o hynny. Ond does yma mheth bod y bwlch rhwng chwaraeon lleol a chwaraeon ar y lefel uchaf i tyfu yn, yn aruthrol yn ystod yrfa di, um, tod, uh, pa, mor, pa mor bell ydy'r ddau beth yna o'i gilydd oh. erbyn hyn? Hynny yw, mae'r ma, ma naid o... Mae'r ffaith bod ganddyn ni gyngrair Cymru yn andros o help. Mm. Ac os at hwnna mae chwaraewyr y tîmau mwy lleol yn anelu, Mae 'na ambell i i eithriad wrth gwrs sy mor ddawnus, maen nhw'n cael mynd at Everton neu maen nhw'n cael mynd ffordd hyn neu maen nhw'n cael mynd at Manchester United neu hyd yn oed i Wrecsam. Ond bwydo timau Cynghrair Cymru maen nhw. Ond mae hwnna yn fwy o gam nawr nag oedd o. achos bod safon Cyngred Cymru wedi codi. Be sy'n ddifyr hefyd, a mae e'n mynd nôl at y diddordeb 'na mewn pêl-droed lleol, mae gennych chi rywun fel Dave Edwards, ddoe newydd arwyddo i Bala, mae Cottrell newydd fynd o'r Barri i'r Dre newydd, mae ganddoch chi chwaraewyr rhyngwladol yn dod lawr i Gyngrair Cymru, A felly mae hwnna yn mynd, yn mynd i roi chydig bach o gyfle. Mae, mae uh, Lee Trundle am y Leon Britain wedi mynd lawr yn is na Cyngor Cymru. Mae hynny wedi magu diddordeb yn, yn, yn y gêm leol. Dyma, mae hwn dwi'n meddwl yn amser andros o ddifyr i fod yn ohebydd ar bêl droed lleol. Ac so ydych chi be, yn ogystal â'r storis lleol, yn ogystal â cael gwybodaeth am y chwaraewyr, mae gyda chi'r nuggets bach 'ma o'r chwaraewyr adnabyddus hefyd, ac os nad yw hynny'n destun stori golwg fi chwech dim, ryw gyfweliad bach fama, be sy, ynde? Na, mae'n ma wych, ac ges i'r pleser o chwarae yn erbyn Mickey Thomas gwbl o weithiau pan oedd o'n chwarae i Motorway hefyd, ynde? Mae o'n sôn am y peth o hyd, mae o'n sôn am y peth o hyd. Ydy, ydy, yn sicr. Ond pan, tod, o weld, yn bersonol, dwi wedi dwi di colli diddordeb yn, yn mheldroed ar y lefel ucha heb law y dilyn tîm Cymru, felly, ond dwi wedi dwi di stopio gwylio gemau um, yw chyngrau Lloegr ac yn y blaen. So, pa, pa mor bell, tod, i, i ba raddau mae, be mae'r tîmau mawr yn ei greu, neu wedi bod yn ceisio ei greu, yn, yn symud i ffwrdd o egwyddorion sylfaenol chwaraeon, oedden ni'n
Mae o'n un o'r rhesymau pam bod mwy a mwy yn troi nôl at eu timau lleol. Oes am genai'm amheuaeth am hynny, a mae hynny ar lefel Wrecsam, Caerdydd ac Abertawe. Mae genai ugeiniau o ffrindiau sy'n cefnogi'r tri yna os gan nhw ddim diddordeb mewn unrhyw bêl-droed uwch y safon yna. Ac yn yr un modd, mae 'na fwy nawr, mae well gyda nhw fynd i tîm lleol na mynd i'r peth corporate 'ma, sef y di-pêl-droed a- a- a- ar y lefel ucha'. A dwi'n meddwl bod hynny, yn hollol anfwriadol wrth gwrs, wedi helpu gyrru'r cefnogwyr pêl-droed go iawn yn ôl at eu gwreiddiau. A fel dwi'n deud eto, mae'r cyfan, dwi'n meddwl, wedi creu mwy o gyffro ar lefel pêl-droed lleol na sy' 'di bod, a ma' hwn yn amser da i i, i, i, i ddod i ymwneud efo fo, ynddo. Mm, mm. Na, sicr, da ni'n clywed adroddiadau o gannoedd o bobl yn mynd i ambell yeah. lle mae cyfeillgar di'r rhain ar hyn o bryd. Yeah, yeah. Felly mae hynny'n yn wych o beth i weld. Diolch yn fawr, Nick. Da ni'n dod yn ôl efo chydig o gwestiynau cyffredinol i'r panelwyr i gyd uh, mewn chydig bach, ond dwi eisiau rhoi tasg fach sydyn i bawb sydd efo ni heno rwan, a mae Lowri dwi'n meddwl yn mynd i rannu sgrin. Nw'n ni alw hwn rhyw hanner amser, ond dwi'n meddwl bod ni dros hanner amser mewn gwirionedd. Um, tri chwarter amser, ddydyn ni. Um, a beth dwi eisiau i bawb wneud, dwi'n mynd i ofyn un cwestiwn, a, a dwi eisiau bawb jyst i weiddi, um, felly dad miwtiwch os da chi ar miwt. Um, gan feddwl am eich, eich clwb lleol neu'ch camp chi, pa fath o gynnwys o glywed be mae'r penelwyr wedi bod yn siarad amdanyn nhw, a, a mae bwriad heno ydy um, ysgogi ac ysbrydoli y bobl sydd yma i fynd ati a bobl sy'n gwylio adre i, i greu uh, cynnwys am, am y chwaraeon y lefel leol. Pa fath o gynnwys ydych chi'n meddwl allech chi fod yn, yn ei greu ar ôl mynd o'ma heno? Chi gweiddiwch na allan neu rhowch nhw'n y chat, dwi'n meddwl eich bydd yr hogiau'n gallu cadw golwg ar y chat, ond peidiwch â bod yn swyl.
Log. Log.
Dechrau da. Fideo. Fideo. Mae rhywun yn cyn fe. Dwch hwnna, dyma cyfle chi.
Live stream. Live stream, da iawn. Mae yna un yn y chat uchafbwyntiau gemau Aberystwyth. Dwi'n meddwl bod i'n gwybod. Fideo bach byr. Ie.
Yeah. Fideo bach byr. Na i gadw golwg ar... Adroddiad. Adroddiad. Pa, pa fath o fformat o adroddiad yn gallu bod? O, papur newydd. Um, ar-lein. Ie. Yeah.
adroddiadau gemau mae'n arall i fanna. Fideos, os rhywun yn... O'n i'n sôn am y dead ball line ag ati cynt. Cyfweliadau. Ie. Yeah. Mm. Cyfweliadau sain, cyfweliadau fideo, ysgrifenedig. Radio lleol.
Adroddiad bach gen yr uh, rheolwr cyn y gêm. Fatha fysa chi'n gael yn uh, o fewn yr, um, yr, uh, beth chi'n galw'r llyfryn bach. Rhaglen, rhaglen, ie. Ie. Ie, gair. Un, un, un peth falle, mae pawb yn sôn am y gêm neu wedi'r gêm, fysa cyfweliadau cyn gemau, falle cwpl o ddyddiau cynt, efo chwaraewyr neu reolwyr yn helpu i gynyddu'r diddordeb ar gyfer dydd y gêm felly. Um, mae gen i garach ar y chat fan hyn, grwpiau Facebook i gysylltu pobl â'i gilydd, ia, felly mae'r um, mae y gymuned yna dydy yn bwysig a mae'n haws i eich ei greu y gymuned yna yn rhithiol ebyn hyn. Gwych. Wel, na ni, unrhyw syniadau pellach sy'n dod, nodwch nhw yn y chat, a newn ni ychwanegu fo at y, at y bwrdd gwyn. Ond mae gen i chydig o gwestiynau um, yn eisiau holi i'r panel i gyd fel bethau. Um, gyntaf, allai yn amlwg, a faint o impact dych chi'n deimlo mae'r pandemig wedi cael ar chwaraeon yn enwedig felly ar, ar lawr gwlad. A da ni wedi cyffwrdd mymryn ar hyn efo, efo Nick yn barod ynglyn â y pel droed yn arbennig, ond be am chwaraeon eraill hefyd? A, a, sut ydyn ni'n gweld fydd effaith y, y pandemig yn... Um, Wel, ydy o'n... Ydyn ni'n mynd i weld... Wel, yn benodol, di chwaraewyr i gyd wedi dod nôl eich i chwarae. Os yna rei di ymddeol, um, achos mae, mae dwy flynedd fwy na lai yn does, mae'n flwyddyn a hanner, beth bynnag, da ni wedi colli dau dymor i bob pwrpas ar lefel leol. Felly, da ni wedi colli chwaraewyr um, oherwydd y pandemig, beth be ydych chi wedi weld?
Mae wedi cael effaith fawr ar hoci, o'r fath o pel droed. Hmm. Yeah. Um, a mi oeddwn ni fod i fynd i'r um, World Cup yn South Africa hefo'r uh, Masters, y tîm dros 55. Uh, mae wedi cael ei ohirio ddwy waith o'n. A wedyn beth sydd wedi digwydd rwan ydy bod mae pawb efallai wedi newid oedranna, wedyn dydy'r tîma fe oedd yn ymarfer efo'i gilydd a falle uh, ddim yn mynd i gael chwarae efo'i gilydd yn diwedd ar ôl trealu ac ar ôl cael ei dewis. A felly ydy rhai tîmau efallai ddim yn mynd i gael chwarae fe gilydd um, mewn cwpan y byd. Uh, fydden pawb yn gorau ail drealu, so, ond felly fydden nhw mewn oedran a gwahanol, felly um, mae hynny di, di newid pethau mawr, chymo? Fi eisiau berig bod diddordeb wedi cael ei golli, be, be mae pobl yn feddwl. Dwi'n gwybod, wel, welis i'r adroddiad os diwetha, dwi'n meddwl bod 40% o bobl Prydain wedi rhoi pwysau ymlaen yn ystod cyfnod y pandemig sydd yn, yn stat aruthrol yn dydy. Um, a sicr o'n i'n gweld ar ddechrau y cyfnod clo cynta, lot o o ffrindiau newydd yn ymddangos ar Strava, mynd i redeg ac ati, ond yn raddol, dwi'n meddwl bod hynny wedi wedi diflannu achos mae pethau fel, does na'm pethau fel park run uh, wedi bod yn digwydd, wrth gwrs. Ga i roi positif a negatif i ti, Owain? Y, y, y, y yeah. positif ydy, o safbwynt golf, Yn yn ardal ni, mae 'na lawer iawn, iawn mwy o hogie ifanc wedi ymuno efo'r clwb golff lleol, i yn ug- ugeinie ohonyn nhw. Ie. Lle oedden nhw ddim yn gneud o'r blaen. Oedd o'n gyfle, oedd o'n rywbeth lle ti'n cael mynd allan, un o'r pethe cynta o' ti'n cael gneud, a ma' hwnnw 'di bod yn beth positif. Ar yr ochr negyddol, y storis dwi'n ga'l o glybiau lleol, 'dan ni gyd yn gwbod amdanyn nhw, y stalwarts 'di bod yn rhedeg y clybiau 'ma fel gwirfoddolwyr O, fedra i'm rhoi fyny, fedra i'm rhoi fyny, ac yn sydyn mae hwn 'di rhoi cyfle iddyn nhw jyst stopio, a rŵan, 'dyn nhw'm yn rhoi fyny, 'dyn nhw jyst ddim yn mynd nôl, a dwi'n meddwl tu ôl i'r llenni bod y peryg yne yna ynde. Felly os 'na bobl i gamu yr adwy yma, pobl fel Begw yn amlwg, uh, yn, yn un esiampl da lle o rywun ifanc sy'n cymryd, sy cymryd drosodd, yn cymryd cyfrifoldeb. Os yna bobl ifanc yn, yn debygol o wneud hynny, ydych chi'n meddwl?
Fi'n meddwl yn personol, mae ma lot, mae lot yn, yn ymwneud gyda oedran, ond fi yn teimlo bod lot fel welodd Nick fanna, falle'n symud o um, campau tîm mm. i campau unigol, so golf, um, seiclo, redeg, triathlon, fi wedi gweld so, yn y ble fi'n byw enw yn y leins fan hyn, mae gymaint fwy o pobl nawr yn gwneud campau sydd fwy unigol. So fi'n credu bod mae yna perig mawr yn mynd i bod o ran gwirfoddolwyr, achos mae gymaint yn symud oddi ar y clybiau. Mae'n dibynnu ar y oedran. Um, so eto o ran athrawes fi wedi gweld cynnydd mawr yn wedi o ran merched i parhau neu i ymuno gyda clybiau sydd yn hyfryd i weld achos yn amlwg dyna beth ti moyn ond wedyn os bod y gwirfoddolwyr ddim ar gael fyna dyw e ddim yn sustainable so yn, yn amlwg mae hwnna'n mynd i bod yn peryg wrth symud ymlaen achos fe wedys ti fel mae fel mis Ionawr neu mis Chwefror pob blwyddyn a mae gym memberships yn mynd yn masif ond wedyn pwy sydd actually gyda'r awydd i parhau. Mm. Dyna beth sy'n pryderu fi fwy neu unrhyw beth.
Mm. Ie, yeah, ac o ran y byd rygbi, ella beth sy'n ella bach o wahanol i rygbi gyfer efo'r rhai campau, mae mor gorfforol um, i, i chwaraewyr, efallai bod rhai pobl wedi cael llon bol o, wedi bod anafu ar fore dy llun, methu mynd i gwaith, um, yn gorau ystyried ei gyrfaoedd, felly mae hyn efallai wedi rhoi cyfle iddyn nhw i stopio chwarae rygbi. Mm. Ond eto, dwi'n rhaid y gorau i chwaraewyr yn gyfan gwbl, ond maen nhw'n symud i campau eraill sydd efallai llai corfforol fel mm. golf. Ond wedi cael blas yn, yst yn ystod y cyfnod clo, lle mae'n ma' 'na bryder yn byd rygbi be' bynnag bod bod llai a llai yn chwarae bob blwyddyn, a ma' timau oedd efo tri, pedair tîm yn y gorffennol, a maen nhw lawr i ddau, lawr i un erbyn hyn. Mm. Felly dwi'n meddwl bod y bod a- mae'n mynd i fod yn anodd i i i rhai campau fwy na eraill i i ail gydiad ac i ail fachu ar y chwaraewyr oedd yn chwarae, sy ella erbyn hyn 'di dod i oed ymddeol be' bynnag, a ma'r tô ifanc oedd yn chwarae yn yr ysgolion, yn chwarae yn eu yn eu clybiau lleol, heb 'di cael y cyfle i fynd ymlaen i'r i'r cam nesa, a wedyn cael eu colli ac ac eu gadael ar ôl, so ryw genedlaeth coll bron iawn. Mm. Um, yn yr lefel, wel, un ar bymthag i, i, i ddeunaw, ugian oed ffordd na. Ia, yeah, siw, mae dyna'r gofid, dwi'n meddwl bod ni'n ni gweld hynny fel tîm bro 30 hefyd, mae ma, mae wedi bod yn amser hawdd i roi fyny pethau dydi, achos mm. pethau mae ddim wedi bod yn digwydd yn de, ni wedi bod yn, yn y byd chwaraeon yn de, ond, ond dwi hefyd, fel Nick, efo positives hefyd, dwi'n clywed tîmau rygbi, chwaraewyr rygbi yn dweud bod hogiau ifanc yn desbret eisiau mynd nôl, maen nhw'n desbret eisiau chwarae rwan yn de, felly mae hynny'n yn beth cadarnhaol a, um, a gobeithio mae dylon, dyna welwn ni, ond um, ia, mae, am o'n i, mae yna gyfleoedd i, i chwaraeon newydd hefyd, a chwaraeon unigol fel golf, fel oedd Nick yn dweud, ac um, trethlon a, a rhedeg yn enwedig uh, yn y cyfnod yma o'r gemau Olympaidd, mae pobl yn cael ei ysbrydoli i drio pethau felly, ac sicr fel rhywun a droi o bel droed i, i redeg, dwi'n mynd colli'r um, ia, y poena wrth godi o'r gwely ar, ar fore dy syl ynde. Ond, um, ond mae rhywun yn anafu mwy weithiau hefyd wrth, uh, wel, wrth fynd yn hun eich ade, ond dyna ni. Felly, ai hwn di'r amser iawn i ddychwelyd, da chi'n chi teimlo? Mae ma um, ma, ma Cymru'n enwedig i chi wedi bod yn gydwadol tan rwan, beth bynnag, o ran, o ran dychwelyd i, i chwaraeon torfol ac yn y blaen. Ydy'r amser yn iawn rwan, da chi'n ei deimlo?
Fi'n meddwl os, bo, os bod ni'n methu edrych ar y buddion o ran lles corfforol, meddyliol, cymdeithasol ar ôl y pandemig yma, fydd yna byth amser gwell. Mm. So os, os ni methu cymryd mantais o ran nawr, newn ni beth. Fi jyst yn teimlo weithiau falle bod bach yn negyddol fan hyn, ond jyst yn y gwlad yma, i gymharu gyda gwledydd gwahanol, mae um, ymarfer corfforol a jyst y buddion chi'n cael allan o fe, jyst ddim yn pwyslais um, yn gyffredinol. A wedyn, wedyn mae'n cael ei ategu lawr, achos mae pobl yn rhoi gymaint o pwyslais ar gwaith ac yn y blaen. Mm. Mae angen i hwnna newid, um, i ni fod yn gwlad fwy iach, fel o ti'n gweud, mae gymaint gyma fwy o pobl wedi rhoi pwysau ymlaen dros y cyfnod yma. So os bod ni ddim yn neud yn awr, fydd na beth fel wedi si amser gwell oherwydd mae pobl wedi dylse bod nhw wedi sylweddoli jyst y buddion mm. gallu cael y meddylion falle fwy neu unrhyw beth allan o, o fynd allan am arfer os bod nhw'n jyst yn cerdded neu, neu redeg neu beth bynnag yw e. Mm. Mm.
Oddi ar hynny, a hai fi ddeud un peth am cyfnod clo, Oedd yn teimlo fel, ar un pwynt, oedd be oedden nhw'n galw'n daily exercise yn rhywbeth oedd bobl yn wneud, oeddech chi'n mynd allan am dro yn y p'nawn, ac oeddech chi'n gweld bobl lleol allan, oeddech chi rioed wedi gweld allan o'r blaen. Mm. Um, ond mae rhaid i ni symud ymlaen o hynny. Mae bobl wedi mynd i nôl beic sydlyd llawn llwch o'r garej neu be bynnag. A mae angen bod y digwyddiadau torfol yma yn dod nôl fel bod ni'n gallu gwneud y mwyaf o hyn bod ni'n gallu cael yr elfen gymdeithasol yna nôl, achos yn y bôn, mae chwaraeon i gyd yn cylchdroi o gwmpas yr elfen gymdeithasol, a pethau fel y park run, mm. gymaint o bobl wedi, um, gymaint o bobl sydd wedi dechrau rhedeg yn ystod y clo, fysa'n elwa o elfen gymdeithasol y park run, neu sportives mewn seiclo neu um, digwyddiadau triathlon, mm. a'r er, y raids um, cymdeithasol efo clybiau, jyst dod i nabod pobl uh, newydd sydd yn rhannu'r un brwdfrydedd. Mae angen bod cael ei roi... Um, ar, uh, mae eisiau newid ger o ran hynny ar y bryd dwi'n teimlo. Ia, yeah, ac i fi nôl at y cwestiwn di, o, o, o ein, ai hwn ydy'r amser? Ia, hwn ydy'r amser, ac os mae'n ddechrau tymor mewn gymaint o gampau, ac os Cadw ni'r amser yma yn y calendr lithro, yn sydyn ti 'di dod i ddiwedd un tymor a mae'r peryg eto wedyn, wel mae hynny'n mynd i olygu mewn gwirionedd blwyddyn aneffeithiol. Yym ond mae rhaid ni ail danio, ond dwi'n meddwl mae rhaid ni wneud popeth allwn ni i ail danio ar ddechrau'r tymor, fel bod y clybiau 'ma, yn enwedig y clybiau lleol, sy mewn argyfwng mewn gymaint o achosion, maen nhw yn s- maen nhw angen blwyddyn lawn ac unwaith chi golli Medi Hydref Tachwedd mae'r amheuon 'di setlo eto a mae pobl 'di o na dim leni dwi'n meddwl bod hwn yn at- amser cwbl dyngedfennol. Yndi. Mm, mm.
Wel dwi'n meddwl, da ni wedi cyffwrdd ar sawl peth pwysig yn fanna, ac un peth sy'n wir am bawb sydd yma heno ydy bod ni gyd yn, yn caru'r campau de, pa bynnag gamp ydy yn prif ddiddordeb ni felly. A da ni gyd yn ymwybodol iawn o'r gymuned arbennig iawn sydd yn bodoli o gwmpas yn clwb, yn tîm, yn chwaraeon ni. A mae yna gyfle i ni gyd yn does i, i fynd ati i greu cynnwys i adlywyrchu yr, uh, y gymuned ar, arbennig yna a gobeithio denu mwy o bobl uh, tuag ati hi de. Um, cyn i mi ddweud gair uh, i, i gloi felly, um, achos dwi yn ymwybodol bod wedi dweud bod ni'n trio cadw at, at y gwmpas yr awr. Um, dwi jyst yn mynd i droi at y tîm rwan i jyst i ddangos sut mae yna gyfleoedd uh, trwy Pro 360 felly i, um, uh, i greu ar eich, ar eich gwefan fro chi ac i ddangos pa mor, pa mor hwydd ydio yn y bon.
Ia, so na i jyst dangos sydyn sut mae'n mynd ati i greu. Um, dwi'n gobeithio ar ôl heno fydd pawb yn mynd ati i greu cynnwys ar eich clybiau lleol, a wedyn yn rhannu'r stwff yna ar gwefannau bro. Um, mae yna, na i rannu sgrin jyst i ddangos i chi sut mae'n gwneud hyn. Reit. Felly, beth cyntaf ydych chi eisiau gwneud i mewn gyfnodi i'ch gwefan lleol chi? Um, mae yna wyth o nhw hyd yn hyn. Allwch chi weld na restr ar ochr chwith o'r sgrin. Um, wyth yn ardal Arfon a Gogledd Ceredigion ydyn nhw. So os ydych chi'n byw yn yr ardal iddyn nhw, sgyrwch eich gwefan lleol chi ac cerwch ati i greu. Os ydych chi ddim yn byw yn un o'r ardaloedd yna um, ar hyn o bryd, fydd modd i chi gyfrannu ar broadseach eich dim i hun cyn bo hir hefyd. Dyn, ar ôl chi greu cyfri neu mewn gyfnodi, um, peth cyntaf i wneud ydy mynd i'r opsiwn creu, a dyn dewis yr opsiwn stori. Dyn yma mae wedyn, mae'n eitha syml, da chi eisiau ychwanegu penawd yn y bocs cyntaf, brawddeg o gyflwyniad yn yr ail bocs. Wedyn, efo'r plus, yr arrow, jyst ychwanegu, clic i ychwanegu unrhyw lun neu fideo, neu ychwanegu llun yn sydyn. A wedyn, prif gynnwys yn y bocs mawr, os oes na gynnwys. Um, allwch chi hefyd ychwanegu unrhyw drag sain efo'r plus yma hefyd. Um, a dyna fo, mae mor syml o hynny. Unwaith da chi wedi gorffen hynny, clici'r botwm cyhoeddi, a wedyn cyhoeddi newidiadau. Um, os oes unrhyw gwestiynau, neu os oes rhywun eisiau mynd ati greu ac eisiau bach fwy o help, jyst cysylltwch efo ni, gallwn ni helpu chi efo hynny. Um, mae yna lot o stwff ar y gwefan am barod, yna ni jyst mynd trwy chydig o hynny efo chi wan. So'r cynta ydy enghraifft o waith Begu. Um, mae hi wedi bod yn ffilmio llwyth gemau yn llefel, fatha mae wedi dweud yn barod. Hwn di'r darn diweddara sgen i. Yym, na drio chwarae clip o'r gol ma. So ie, dwi'n siŵr os welsoch chi hwnna, os ydych chi eisiau. Do. Ie, so ie, mae'n gret bod Begw'n wneud hyn, achos lot o glybiau lleol unwaith mae'r gôl 'di bod, does am replays o'n i wedyn, mae lot yn colli nhw. So, briliant, a mae eisiau mwy o begws i wneud hynna efo'r clybiau lleol hefyd. Um, enghraifft arall o stori ydy stori gen glwb hoci Cynarfon. Um, di hwn ddim yn ddarn fath o begw o enw gêm penodol, jyst stori am y clwb yn gyffredinol di hwn, so modd i chi'n ei hynny hefyd, hyd yn oed os does am gem ymlaen. Y stori nesa' ydi darn barn, so wbath hollol wahanol eto, darn barn gan Lowri Wyn o Gaernarfon, son am bwysigrwydd chwaraeon merchaid um, a chwaraeon lleol hefyd. Wedyn, Dan, ti eisiau sôn jyst am y ddau ola? Dwi'n meddwl bod Dan, ydy Dan yno? Dan ar mute, yndi? Dan mute, sori.
Sorry. Um, diolch, Git. Um, Ie, yeah, mae'r stori yma gen um, Griffith Hugh um, sydd yma'n gwylio hefyd ei heno. Um, yn ystod y, y cyfnod clo diwetha, roedd gen Griff Media Pass. So oedd o'n gallu mynd mewn i gemau yng nghoedlan y parc i wylio i glwb lleol Aber. Ac os ti jyst yn sgwalio lawr chydig git, um, mae y grefft i bod yn creu adroddiadau o pob gêm adre a fel um, adroddiadau gret, a dyna'r unig le allwch chi weld adroddiad um, gemau Aberystwyth drwy'r Gymraeg. A wedyn, y darn arall ni jyst eisiau sôn am ydy blog rhedeg uh, Owain Williams, uh, Wywan Mynydd. Um, so blas ar redeg mynydd uh, yn y ffynogwen. Felly, jyst cyflwyniad i'r gampdy, really, um, fel running yn Saesneg, ac yr holl beth am y gamp ydy jyst rhedeg fyny a lawr mynydd mor, mor gyflym a fedrwch chi. Um, a mae o'n rhywbeth hollol eitha bonkers, really, ddeud y gwir, ond dyna oedd y darn cynta, um, oedd Owain wedi creu drwy'r Gymraeg, oedd wedi creu cwpl o blogs Saesneg, ond nath um, wefan ei bro rhoi'r cyfle a rhoi'r um, sians i o greu rhywbeth drwy'r Gymraeg a nath o greu'r blog yna um, fel cyflwyniad i'r gamp.
Wych, diolch yn fawr iawn. Jyst rhyw flas i chi fan o'r, um, or hyn sydd ar y, y, y gwan y bro. Mae Lowri, dwi'n meddwl, eisiau dweud rhywbeth hefyd, yndi? Jyst i orffen bant, diolch yn fawr, boes. Um, Wel ie, yeah, a gair o ddiolch dyfu cyn bod ni yn bennu i Owain am, am gyflwyno i'r panel am gymryd rhan ac am rannu eich profiadau i bawb am ddod a a Dan ag eto am am drefnu hefyd. O'n i eisiau cyhoeddi bod dan ni gystadleuaeth i bawb um, yn ystod mis Awst, felly uh, i ddilyn ôl trod, fel oedd Gito'n gweud, mae eisiau lot o begws. Felly dym, dyma nhw, dyma, dyma ni um, yr, yr enwau ar wynebau ni'n gweld o'n blaen ni. Uh, gobeithio bod ddim ots o ti bod ni'n gweud na begw, ond ti'n gwybod beth, beth sydd â ni. Mae hwn yn gyfle gwych, fel oedd Nick yn gweud, um, nid jyst i ail ddechrau gyda chwaraeon lleol, ond i dda- ail ddechrau'r arfer o roi sylw idd- i'r i'n i'n clybiau ni yndyfe i dynnu mwy o bobl mewn i gael diddordeb a i yym rhoi dy sylw haeddiannol 'na i'r chwaraewyr a'r clybiau sy'n cadw'n cymunedau ni i redeg. Felly mae cwpl o siamplau fyna. Mae Guto wedi dangos pwy mor rhwydd yw e i greu. Ni wedi creu'r gwefannau bro er mwyn bod yn rhwydd. A'r gobeith ni wedi bod ers yr holl amser ers ni ddechrau'r prosiect a ni wedi bod yn aros yn yn eiddgar i chwaraeon lleol a'i ddechrau, achos mae pob un o'n ni yn, yn tipyn o ffans chwaraeon ni wedi bod yn edrych mlaen i rili annog pobl fel chi i fyn' mas at 'ych clybiau a creu rhywbeth, unrhyw beth, boed yn fideos eich afbwyntiau, dysgu fel fel chi'n mynd mlaen fel ma' Begw 'di neud neu'n adroddiade geme neu'n oriel lunie neu'n blog barn neu beth bynnag. Pwy a ŵyr, falle welwn ni hyd yn o'd blog byw bob dydd Sadwrn o ryw gynghrair lleol yn digwydd ar ryw wefan fro, yym gyda gyda canlyniade ac ati'n cael eu casglu ar draws yy clybiau yn 'ych ardal chi, ac efelychu bach o yym bach o'r chwyldro nath ddigwydd falle gyda Radio Ceredigion yn yr ardal 'ma s- yy degawd neu ddwy yn ôl, a elfen bwysica'r chwyldro 'na ar y pryd 'na o'dd y bobl on' yfe, chi sy'n mynd i i'r ystlys, neu ni dylen i weud fyddai'n fi'n edrych mlan yn eiddgar i fynd nôl i, i, i'r ystlys yn Clwb Rygbi Aberaeron fory. Um, Felly ni sy'n mynd i'r ystlys, ni sy'n a'n ffôn yn y poced fel oedd Owain yn gweud, a mae e'n rhwydd i wneud y cyfweliad bach na, uh, i wneud yr, yr triwch dala'r gol ac ati, neu i sgwennu rhyw adroddiad uh, ac ati. Felly mae dan i gystadleuaeth yn, yn gyflym iawn, a mae cynnwys mwyaf poblogaidd ar draws y gwefannau bro yn ystod mis awst. Felly, newch yn gwmwys fel mae Gito wedi esbonio, dim ond i chi lwytho fe lan a rhannu'r stori ar ôl 'ny, byddwn ni ddiwedd mis Awst yn gallu gwobrwyo chi gyda phecyn gohebwyr lleol gyda tripod a lapel mic a falle falle darn bach o kit o'ch hoff o'ch hoff glwb yy chwaraeon hefyd fe- fi'n credu newn ni fuddsoddi yn hwnna hefyd. Gwd ma'r boi sy'n yy talu'r cheques yn nodo. Yym felly felly jyst rhyw pecyn bach fel incentive bach ond cewch ati i greu achos bydd 'ych clybiau chi yn diolch i'ch i chi a fel o'dd Nick yn sôn pwy amser gwell na nawr i ddachre neud hynny o ran clybiau lleol ar y map, felly ie, cerwch amdani.
Diolch Lowri, ac um, fel rhyw bwt bach o ysbrydolaeth ole cyn, cyn cloi eich, dwi'n di droi'n ôl at y panelwyr, a, a jyst gofyn i chi gyd am, am frawddeg eich, um, neu'th ysgogi neu ysbrydoli pawb sydd yma neu'n neu gwrando hyn o, a pam ddylen nhw'n mynd ati i greu cynnwys am, am chwaraeon lleol. Newn ni ddechrau efo Nick, dwi'n meddwl, tro yma.
Os ewch chi uh, i, i, i, i wneud hyn, da chi'n mynd i deimlo yn rhan ohono fo. A fel profes i yn, yn fachgen ifanc, unwaith bod chi'n rhan ohono fo, mae'n codi'ch mwynhad chi o chwaraeon i lefel wahanol.
Diolch, Owain.
so mae rhywun yn dilyn Nick, de? na, na, ew, ewch amdani. Um, dwi'n meddwl bod yna ma gyfle gwell erbyn hyn. Mae'n ma haws nag erioed i, i wneud unrhyw beth, bod o'n fideo, bod o'n sgwennu, bod o'n podcast, bod yna gymaint o gyfleoedd um, i, i gyfrannu wwan di'r adeg perffaith. A i ategu beth mae'n Nick dweud, mae rhywun yn teimlo'n rhan ohono fo, yn lle gwylio o'r cyrion, mae rhywun yn gallu bod yn ei chanol hi, yeah. yn rhan o'r stori ac yn darparu'r stori, ac mae rhywun yn cael ei foddhad o hynny, yn wedi pan mae rhywun yn creu y cymuned na wedyn o gwmpas, achos Dwi dal i wneud, yn byw yn Gaerdydd, dal yn tsecio Bale a Porth yn wneud bob dydd Sadwrn, yym, yn gwylio'r clips tu ôl y gôl. So ma' ma' chwaraeon lleol yn yn aros efo rywun dros lle maen nhw'n yy yn byw yn y diwedd. Clywch, clywch.
Gwenan?
Wel, gan bod y Gemau Olympaidd ymlaen a mae pawb yn sôn am y wneud y, y 1% yma, wel, mae'r pethau bach yn cyfri. So, um, paid o meddwl bod, bod y pethau chi falle mynd i wneud ddim yn mynd i um, bod o so, o fantais achos mae'r ma, ma pethau bach fel wedi i, un y cant yma i gyd yn cyfri a maen nhw mor mor bwysig. Ie, yeah, ferchog. Griff?
Wel, jyst edrychwch, dwi yma heno. Uh, dwi wedi dechrau o ddim byd. Mae unrhyw un yn gallu gwneud o. Mae o'n hawdd a dyn o wir. Falle yn y pen draw, ydych chi ar banel efo Nick Parry, a dwi'n e ddim ysgogiad mwy na...
Gwych. Griff, dwi'n dwi rhi mor starstruck a ti, pa'n poeni. Oce, dwi'n falch bod rwy'n rhannu fo. A wedyn, uh, Begw yn ola chi. Neu chi jyst ddim difaru fo o gwbl, mae'n gallu new newid bywyd chi am, am y peth gorau yn y byd byd.
Diolch yn fawr iawn, ac diolch eto i'r panelwyr i gyd. A, a fel arfer mewn sesiwn draddodiadol fel hyn, fyswn i'n gofyn i chi roi cymeradwyaeth i bob un, ond ar Zoom, mae'n ma ma, ma siŵr mae'r peth mwyaf priodol fysa roi emoji bawd, bawd i fyny, neu, neu giro dwylo. Um, felly, byddwch yn hael gyda'ch emojis, ac uh, diolch yn fawr iawn eto i Begw Elain, i Griffith Emrys, i Gwenan Harris, i Owain Gwynedd,